आइ हम कटहरके तरुआ बनबऽ जा रहल छी ओहिके लेल हम ई कटहरके छील कऽ बढ़िआँसँ धो कऽ लऽ लेलहुँ हँ आ एकरा हम चाउरके पिठारमे बनेबै चाउरके फूलै लए दू घंटा पहिले दऽ देने छलियै एकरा खूब मिही कऽ कनिके पानि दऽ कऽ पीस लेबै तकर बाद हम देखायब आगाँ ई कटहर जे छै तऽ एकरा काटैके नहि छै एनाही छील कऽ लऽ लैके छै आओर एकरा चक्का जेना एकरा काटि लेबै एहि साइजके ई अपना हिसाबसँ एकरा छोट पातर जेना भी तऽ काटि लेबै चक्का बना कऽ अहिना कऽ सभटा काटि लेबै खूब मोट नहि काटैके छै नहि खूब पतले एहि साइजके काटि लेबै सभटा हम एतऽ देखियौ सभटा कटहरके हम ई चक्का जेना काटि लेलहुँ हँ बिल्कुल एहि साइजके ओना छोट पैघ अपना हिसाबसँ काटि सकै छी लेकिन मोट पातर एहि हिसाबसँ काटैके छै एकरा आब सभटा काटि लेलहुँ आब एकरा हम कूकरमे दऽ देबै सभटाके आधा गिलास एहिमे पानि दऽ देबै आ एक सीटी एकरा बेसी नहि लगबैके छै एक सीटी किएकि एकरा फेर तरबै ताहि दुआरे एहिमे ढक्कन लगा कऽ एक सीटी हम लगा तऽ देखियौ एहिमे एकटा सीटी लागि गेल हँ आब ई ठण्डा भऽ गेल हँ कुकर बिल्कुल आब एकरा ढक्कन खोलि कऽ एकरा निकालि देबै ओहिमे से सभटा कटहरके ओरिया कऽ निकालि लैके छै जाहिसँ कि टूटा नहि ना कनिके सिद्ध भेले हैं देख लियो ई कनि सिद्ध भऽ गेल छै एकरा सबटा के थारी में निकाल देबे और ठंडा जहन हेतै तखन फिर एकरा तरबे ये तो देखियो दस मिनट में कटहरा ठंडा भऽ गेल हैं दोनों तरफ से बढ़िया से अब ई हम पिठार पीस के लऽ लेलहुँ हैं एहि में नून दऽ देबे स्वाद अनुसार आधा चम्मच हम नमक देबे अहाँ सब कम बेसी अपना हिसाब से नून दऽ सकै छियै

लेकिन बेसनवला ओतेक कुरकुर नहि हैत हम पिठारेमे बनबै छी बहुत सुन्दर बनै छै ई चाउरके पिठारमे ताहि दुआरे एक बेर अहाँसभ ई वीडियो पूरा जरूर देखब आओर हमरा तरीकासँ जरूर बनायब हम दऽ देलियै गैस हम कम कऽ देने छलियै आब एकरा गैसके मीडियम कऽ देबै मीडियम आँचपर मे एकरा दुनू तरफसँ पलटि पलटि कऽ लाल होइ तक लेल एकरा हम तरि कऽ से तऽ देखियौ एक तरफसँ ई भऽ गेलै हँ आओर एकरा पलटि देबै एहिना कऽ कऽ दुनू तरफसँ पलटि पलटि कऽ एकरा लाल होइ तकके लेल कूर कूर भऽ जेतै जैसे कि तखन तक एकरा तरि लेबै एकरा हम दुनू तरफसँ पलटि पलटि कऽ तरि लेलहुँ हँ लाल भऽ गेल हँ बिल्कुल करकर भऽ गेल हँ आओर एकरा निकालि लेबै अहिना कऽ कऽ बारी बारीसँ पत्ता कटहरके तरुआके तरि कऽ निकालि लेबै देखियौ कतेक सुन्दर ई बनल हँ नहि टूटल हँ एतबी कमे भाप होइके छै अहिना कऽ कऽ सभटा तरि कऽ निकालि लैके छै एतऽ देखियौ सभटा तरुआ हम तरि कऽ निकालि लेलहुँ हँ कटहरके तरुआ कतेक नीक बनल हँ खूब कुरकुर बनल हँ तऽ अहाँसभ ई वीडियो पूरा जरूर देखबै आओर एक बेर तरुआ बना कऽ जरूर खायब आओर कमेंट बॉक्समे लिखब जे नीक लागल कि नहि लागल आओर एहि वीडियोके ज्यादासँ ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबै